Хәрби комиссариатта ремонт эшләре төгәлләнде. Нәтиҗәләрне шәһәр җитәкчелеге бәяләде. Һәр посылкага күңел җылысын кушып, игелекле аналар фонды волонтерлары махсус операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Юлларда тәртип булсын өчен каршы як полоса профилактик чарасы башланды. Мошенниклык очрагы Камылны алдаган курьер тоткарланган. Россия шәһәрендә татар халкының милли бәйрәме. Түбән Камалар Омс шәһәрендә Сабан туй бәйрәмен оештыра. Түбән Камада капиталь ремонттан соң хәрби комиссариатның беренче катын кулланышка тапшырдылар. Анда медицина блогы урнашкан. Хәзер ул тулысынча яңартыла. Нәтиҗәләрне шәһәр һәм район башлыгы Радмир Беляев, Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов бәяләделәр. Иркен коридорлар, якты кабинетлар, яңа түшәм, идән һәм ишекләр, капиталь ремонттан соң хәрби комиссариатның беренче катында яңартылган медицина блогы ачылды.
Хәрби комиссариатта башкарылган эшләрне бәяләргә шәһәр һәм район башлыгы Радмир Беляев һәм Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов килделәр, Җитәкчеләр билгеләп үткәенчә, ремонт башка катларда да ясалачак. Благодаря быстрой работе. Подрядчы оешма хезмәткәрләренең тиз эшләве нәтиҗәсендә барлык чаралар да үткәрелде һәм бу безнең гражданнарны хәрби хезмәткә, контракт буенча хезмәткә һәм комиссариат үткәрә торган башка чаралар буенча эшебезгә тоткарлыклар ясамады. Бүген хәрби комиссариатта 43 кеше эшли. Түбән Кама мэры билгеләп үткәенчә, ремонт хезмәткәрләр һәм хәрби хезмәткә чакырылучылар өчен уңайлы шартлар тудыру өчен мөһим. Бүген 2026 нчы елның язы чакырылышы буенча эш төгәлләнгән, хезмәткә 222 ир-егет җибәрелгән, контракт хезмәтенә һәм мобилизация резервына чакыру буенча эш дәвам итә. Россия фондының Түбән Камадагы илгилекле аналар төркеме волонтерлары махсус операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Хатын-кызлар берничә тартма азык-төлек, гигиена чаралары, урын-җир әйберләре җыйганнар. Фонд авыр хәлдә калган балаларга һәм гаиләләргә ярдәм итү өчен булдырылган. Хәзер ул Россиянең күп кенә шәһәрләрендә бар. Йөк башта Мәскәүгә складка алып барыла, аннан посылкалар алгы сызыкка җибәреләчәк. Гагарин урамында питбайк йөртүчесе катнашында авария теркәлгән. Юл-транспорт һәлакәте килеп чыгу мизгеле видеокүзәтү камерасына эләккән. Видеоязмада күренгәнчә, такси машинасы борылыш ясаганда, питбайк йөртүчесе зур тизлектә килеп, Аның белән бәрелешә. Һәлакәттән соң тиз арада егет янына шаһитләр җыела. Әлеге очрак буенча тикшерү бара. Татарстанда каршы як полоса профилактик чарасы башланды. 2026 нчы елда әлеге кагыйдә бозу очраклары аркасында 98 авария теркәлгән, аларда 49 кеше һәлак булган, һәм 156 сы имгәнгән. Каршы як полосага чыгу кагыйдәләрен бозган өчен 7500 сум штраф яки 4 айдан ярты елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Кабат бозган очракта бер елга праваны алу. Профилактик рейдлар 28 нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хокук сакчылары Казанда яшәүче унҗиде яшьлек ир-егетне тоткарлаганнар. Ул куркынычсыз счет сәбәбе белән 86 яшьлек Түбән Камалдан бер миллион ике йөз мең сумнан артык акчасын урлаган. Әлеге хәл агымдагы елның мартында Бакый Урманче урамындагы өй янында була. Өлкән яшьтәге хатын мошенниклар тозагына эләкмим дип, таныш булмаган кешегә акчасын биргән.

Түбән Кама мэры Радмир Биләев белән Омск башлыгы Сергей Шелс ике шәһәр арасында хезмәттәшлек килешүенә кул куйдылар. Очрашу барышында алар үзара эшчәнлек өчен юнәлешләр билгеләделәр. Ике төбәк тә Россиянең нефть эшкәртү һәм нефтехимиянең иң зур үзәкләре булып санала. Исегезгә төшерәм, Радмир Беляев җитәкчелегендәге делегация Омскига 26 нчы федераль Сабантуйга килде. Безнең якташларыбызга милли бәйрәмне югары дәрәҗәдә үткәрү бурычы йөкләнде. Безнең шәһәрдән 150 дән артык кеше килде. Спортчылар, пешекчеләр, артистлар. Сабантуй мәйданында Түбән Камалар матур гадәт буенча татар авылы корып куйдылар. Эшчеләр моның өчен бер ай алдан ук килделәр. Биредә халкыбызның көнкүреше, һөнәрчелек үрнәкләре белән таныштылар, мичтә пешкән коймактан авыз итәргә мөмкин. Без килдек Сабантуй федеральный ясарга, унсигез нче июньдә килдек, шушындый менә матур авыл ясадык без. Безнең менә музей, өй, дүрт павильон һәм мәчетләр инде. Погода бик әйбәт. Строениеләрне вакытында эшләп ясадык, эшләдек. Иртәгә бөтен Омский яшәүчеләрне кунакка көтәбез. Беренчедән төрле шәһәрләрне, төрле Россиянең төрле төбәкләрен күрәбез. Аның халкының ничек яшәгәнен күрәбез. Алардагы төрле милли Йолаларны күрәбез бит, уеннарны күрәбез бит, бизәүләрен дә күрәбез. Алар бездән нәрсәдер алса, без аларга нәрсәдер бирәбез. Ул шулай булырга тиеш булган бит инде һәм ул шулай булган да. Һәм менә шушы дуслык, шушы бердәмлек һәрвакыт сакланып калсын иде. Минем теләгем шул. Һәм тынычлык. Менә шундый тәмле чәй пешерәбез. Үзебезнең илебездә, Татарстан җиребездә үскән. Бүген Омск ипподромында ат чабышы ярышлары гөрләде. Программада җайдакларның югары осталыгын күрсәткән дүрт номинациядә киеренке көрәш барды. Тамашачылар җан атып, сызгырып һәм кул чабып батырларны куәтләп тордылар. Төп бүләк, Сабантуй кубогын Владимир Беспичук, Крепостник кушаматлы атында яулады. Беренче мәртәбә Омск шәһәрендә федераль Сабантуй бик көтеп алдык. Күптәннән җыентык. Бүген дә концертка да барабыз. Иртә Сабантуйга барабыз. Яшел Острогка. Иртәгә, 18 июльдә, милли бәйрәмнең төп тантанасы Яшел утрау паркында узачак. Россиянең 30 төбәгеннән һәм Казахстаннан килгән 50 меңнән артык кунак катнашучы булуы көтелә. Егерме икенче июльдә НТР каналында Түбән Кама мэры Радмир Беляев белән туры элемтә тапшыру эфирга чыгачак. Муниципаль район башлыгы шәһәрдәшләрне борчыган сорауларга туры эфирда җавап бирәчәк. Әңгәмә кичке җидедә башлана. Теләк-тәкъдимнәрегез булса, социаль челтәрләр аша алдан язып җибәрә аласыз. Шалтыратулар программа вакытында да кабул ителә. Эфирны НТР егерме дүрт телеканалында һәм ВКонтакте төркемендә карагыз.